Kunemi mutsvene vavatsvene makatereka kusina vakaita semi iyemi mavavona makumo kunze kwenyu makatereka hakuna mumwe tinokudza zita renyu mangwanani ano makarurama jehovha tinokuvongai patinoya muzasi mechigaro chenyu chenyasha panguva dzino iyemi vamasimba ose mugopiwa mbiri yose baba nekuti yakafaniremi tinokuvongai muchengeti wedu mwari makatereka musingatisiitiri tega mazvita baba makarurama neshoko rakatiringana mangwanani ano Tinokuvongai nekushumira Mwari makatendeka muchishandura upenyu kune vose vacharinzwa Baba makatendeka tinotaura kubata kwesimba ramweya mutsvene Mwari makatendeka nekuti denga ravarangarira mangwanani ano We thank you Holy Spirit for ministering unto us We thank you Holy Spirit for the utterance of the word of God We thank you Father for the bread of today mweya yedu Baba makatendeka ngaikudzwe Mweya yeBishop akarurama ipfuurirwe mberi. Tinokuvongai mangwanani ano mutsvene. Tinosimudzira zita renyu pamusoro pamazita ose. Irori rekuti rikadanwa mabvi ose anopfugama. Ndimi dzose dzokupura kuti Jesu ndiye Ishe. Ndizvo nezita raJesu mangwanani ano Baba vedu tinokuvongai. Father, as we glorify and exalt your name this morning, in the name of Jesus, our Lord, we pray. Amen. Shalom, peace, life to you all. Tinokuchingamidzai mangwanani ano muzita raIshe wedu Jesu Kristu anokurumidza nekuuya. Regai nditore mukana uno wekuacknowledge our General Overseer Apostle Peter Makombe, Deputy General Overseer Pastor Sango, Overseer vangu vekuWestern District uh, Pastor Chiwanza naOverseer Mhosva. Ndinokutendai nevose mapastors eEACI. I greet you all the family of EACI. I greet you all viewers all over the world. Kwese kwamuri muri kutiwonawo mangwanani ano tinokugamuchirai nemufaro muzita raishe wedu Jesu Kristu. Ini ndinonzi Pastor Chayai, ndinopastor Amazing Grace Assembly iri kuNatview Park in the ministry of evangelical assemblies of christ international mangwanani ano change tichigoverana nemishoko from the book of joshua this way i gave the title what are you holding on to wakabatirira pachii mweya mutsvene achitibatsira mangwanani ano tizarure shoko from the book of joshua joshua chapter 6 we shall read verse 1 verse 22 and 23

of Israel. Mwari vakomborere kuverengwa kweshoko ravo nekuti idzvene. Amen. Ndinofarirawo timu randiri kubata naro mangwanani ano, timu remedia nevari kutiimbira. Mwari vakudzwe muzita raJesu. Haleluya. Mangwanani anoda kutaura nhau yekuti what are you holding to? Wakabatirira pachii? nokuda kweenvironment yatiri nokuda kwesizini yatakapinda muzita rajesu amen nhau yataverenga iri kuna joshua chapter 6 inotangira kuna joshua chapter 2 mozisi muranda wamwari afa mwari vati joshua chiuya ndawakanga mvenge uri assistant wamozisi ukadzidza ukaona zvose naizvozvo the mendo is now upon you chitungamira vana veisraeri vanopinda munyika yechipikirwa joshua ndopaanotanga kutuma varume vaviri ovaudza kuti chiendai be spies in the land of jericho muone kuti zvakamira sei tinopinda nepapi tinobuda nepapi tinorwa nesaidi ripi urongedzwa hwawo hwose hwakamira zvakadii saka varume vaviri vanopinda muguta rejericho vanotambirwa nechifewe chinonzi rahabhu but ndinofarira mweya unobata ah, rahabhu chiri chifewe chakaziva kuti ava varume vandagashira nhasi haasi maclients but pane sungano yandinoda nokuda kwavo vachipinda mumba shoko rinosvika kuna mambo zvikanzi mambo kugara zvenyu kune vasori vauya vevana veisraeri varume vaviri vapinda kumba kwarahabhu mambo vanotuma kunhume kumba kwarahabhu Zvikanzi, Iwe Rahabhu, varume vaviri vauya kwauri, ngavauye kuno. Rahabhu akati, Zvirokwazvo varume ndavaona. Zvirokwazvo ndavanzwa, asi handina kuziva kwavabva, uye havasi pano. Vapfuura vakaenda. Dai matuma vanotevera, zvimwe mwavangabatwa. Apa Rahabhu atora varume akavaisa pamusoro pemba. Vatumwa vachibuda vachienda kubva kuna mambo, ndopaanokwira pamusoro pemba. Akati, Handingakuchengetei pasina. Where did I get? nekuti ndakuchengetai varume ava vakati our lives for your lives muzita rajesu haleluya ndopavakararapo pamusoro but vachiburuka kuenda vanodzikiswa netambo tambo tsvuku mucheka mutsvuku ndowakawabuditsa nepamadziro kuti vaende asi vanotaura narahabhu Wakati zvavatichengeta pakuparadzwa kweguta rino nesuwo tichakuchengeta asi chichaita kuti tikuchengete mucheka mutsvuku usazoubvisa pahwindo pauri patichauya tichauya pane mucheka nokuda kwemucheka newe uchaponeswa varume vakabuda vakaenda so chapter 45 zvinouya but chapter 6 yataverenga Ndopaakusvika vana veIsraeri yaakusvika pakunoparadzwa Jeriko. Vanhu veJeriko vakazvinzwa kuti vana veIsraeri vauya, vakemba kunze, vari kuda kutora Jeriko. Vanhu vakagara muJeriko, mambo akati vharai magedhi, hakuna achapinda, hakuna achabuda. Vanhu ndokubva vagarisika vachitemba mawozi avakanga vainawo. mangwanani ano ndiri kuti what are you holding unto muzita rajesu amen nekuti vana vejeriko vakanga vakabatirira pamadziro madziro avo anotsanangurwa kuti akanga akareba uye akanga akavakwa zvakafara zvekuti anga asiri nyore kumadzikisa saka vakanga vakabatirira pamadziro avo pavakavhara magedhi ndinonakidzwa nebhaibheri rechirungu riri kuti they were secured kwavari vaitoti they are secure the gate securely closed the walls are high the walls are thick and vakanga vachitovimba nazvo but pane mudzimai mumwe chete aivimba nejira dzvuku rakanga rakarembera panze muzita rajesu amen rahabhu akanotora baba vake akatora mai vake akatora masiblings ake vakagara mumba achivimba nemujira mutsvuku vamwe vachivimba nemadziro vamwe vachivimba negedhi rakavharwa iye aivimba nejira tsvuku ndava ndo paakanga akatarisira ndo pakanga paine tarisiro yake muzita rajesu amen vana veisraeri vanopiwa komandi yavanopiwa for six days march around the jericho but on the seventh day march seven times shout blow the trumpets and the walls will fall down zvakaitika sekudaro muzita rajesu amen ndoda kutaurira imwe hama mangwanani ano pandakaverenga iri shoko ndakanzwa kuitirwa zvakanaka riri kunzi now jericho was securely shut up because of the children of israel ndiri kunzwa mukati mangu mweya mutsvene ari kudzimbidzira kuti now the churches are closed up because of coronavirus no one can come in muzita rajesu amen vanhu vari mudzimba dzavo because of corona vana vejeriko vakavharirwa because of maisraelites nhasi kereke yakavharirwa because of corona havasi kusangana vanhu vakagara mudzimba asi wakagara mudzimba mwana waamai wakatarira papi muzita rajesu haleluya venyika ndava ndevenyika vakamhanya kunobata chikafu vakazadza mapantries vakazadza makabhodzi avo vamwe vakamhanya kumasanitizer vamwe vakamhanya kunotsvaga mamask right now vanovimba nemamask vanovimba nemasanitizer asi ndiri kuti kune mutendi mangwanani ano rangarira kuti zvose zvichapfuura nyika nekuzara kwayo ichapfuura saka wakabatirira pachii mangwanani ano uriwo here senyika yakabatirira pachikafu kuti chedu chakatiringana uriwo here senyika iri kuchemera hurumende kuti dai yatipa chikafu tawana chekudya nekuti kunze hakusi kufambika kumabasa hakusi kuendeka mangwanani anoda kusimudza mutendi kuti ziva pekubatirira what are you holding unto batirira pana jesu kristu muzita rajesu haleluya nekuti zvakaitika munguva yarahabhu akaponeswa nokuda kwemucheka mutsvuku. Pakadonha masvingo eJeriko, Joshua anodaidzira varume vaviri akati, Chimhanyai muende kune mudzimai wamakaita sungano naye aponeswe muzita raJesu. Amen. Varume vaviri vakamhanya vakatarisa pane mucheka mutsvuku. Rahabhu haana kubvisa mucheka, akaramba akabatirira pamucheka. Akati, Nokuda kwemucheka uyu, varume vaita chitsidzo. They have made an oath, they will fulfill it. Saka varume vakamhanya, Rahabhu akabuditswa nemhuri yake yose yakanga inayo nezvose zvakanga zviri mudzimba dzavo, vakaenda kunoiswa panze petende reIsraeri muzita raJesu. Amen. Vagarapo vakaona Masvingo achikoromoka, vanhu vachiurayiwa, vana vadiki, vanhu vakuru, varume nevakadzi, zvipfuyo zvose zvaitorwa zveimba yaMwari zvichitorwa. Iye nemhuri yekwavo vakanga vakaponeswa. Mangwanani ano kuda kuudza umwe munhu ari kugara ari mumba ari kuti hatisi kusangana kukereke nekuti Hebrews chapter 10 verse 25 yakati musarega tsika yekusangana but mwoyo wako mwana wamai ngauregedze kuoma Ramba wakatarira pamuchinjikwa nekuti Ishe wedu Jesu anotidzikinura muzita raJesu. Amen. Tikaenda kuNew Testament, Rahabhu nejira rake dzvuku. Jira dzvuku raimirira ropa raJesu Kristu richayerera pamuchinjikwa kuzodzikinura nyika. Ndotarira achiroverwa pachikomo cheKalvari Jesu akanga aine mbavha mbiri, imwe kuleft imwe kuright, iye ari pakati. Ndotarira varume vaviri vari kumhanya kumba kwaRahabhu kunomununura. Vakanga vari vaviri pakati paine mucheka mutsvuku. Mufananidzo wakaitwa pachikomo cheKalvari, mufananidzo wakaitwa pachikomo cheGolgotha. Iwoyo mucheka mutsvuku, Rahabhu akabudiswa. Ndiri kutarira Jesu akaroverwa pamuchinjikwa, ropa richierera, ari pakati pevarume vaviri. But ropa richierera kudaro nenyika yakadzikinurwa, tikaunzirwa upenyu hutsva. tikabviswa murufu tikapihwa upenyu nekuti varoma chapter 8 anotaura kudaro chapter 5 vhesi ya8 kuti tisati tamuziva jesu akatifira pamuchinjikwa tichiri vatadzi muzita rajesu haleluya akatifira pamuchinjikwa tichiri vatadzi ndizvo zvazvakaita mukati mezuva ranhasi takadzikinurwa nekuda kweropa rajesu kristu rahabha akaponeswa akaponesa dzinza rekwake jesu akauya akazoponesa wese John waanobva ataura pavhesi 12 kuti kune vese vakamugamuchira vakamupa simba idzva rekunzi mwana wamwari muzita rajesu haleluya hatingati takavharirwa vana vamwari tiri mukati medzimba ndava tine ropa richiri kutireverera mangwanani ano tichine ropa richinotaura zviri nani kudarika ropa raabhel tine ropa riri kutimirira pamberi pajesu kristu tine ropa risingaperi simba ropa risingachemeri revenge bhati rinotaura zviri nani nokuda kweupenyu hwedu saka hatidzungairi tiri mukati medzimba bhati tinoramba takabatirira pamuchinjikwa pane ropa rakayerera pane ropa rakadururwa kuti ani naani akagamuchira jesu kristu ave neupenyu husingaperi muzita rajesu amen ndiri kuona rahabhu nemhuri yekwavo vakagarisika vari kuona zvinhu zviri kuparadzwa achitenda kuti dai risiri jira dzvuku tingadai tiri kuparadzwa mangwanani anoda kuudza imwe hama iri mukati memba iri kuti hatisi kusangana nevamwe mwoyo wako ngauregedze kumanikidzika tenda kuna jesu kristu nekuti akapedza basa rose pamuchinjikwa muzita rajesu haleluya ndo paanotaura kuna luke chapter 10 vhesi ya 19 kuti therefore i give you authority and power you shall trample upon all snakes and scorpions you shall trample upon all evil spirits whatever that may come kuzokuataka uri mukati memba une ropa riri pamuchinjikwa une authority yawakapiwa saka hausiri wega but iye anewe aizviziva kuti muna 2020 taimu yemakereke ichasvika pakuvharwa nekuda kwecoronavirus saka akagara azvipedza pamuchinjikwa akati it is finished muzita rajesu haleluya akazvitaura pamuchinjikwa akati zvapera nekuti aiziva kuti kana korona ichinge yasvika Vana vangu vanondiziva, vakadanwa nezita rangu, vanoziva kutarira kwandiri, vari mudzimba vanenge vachidaidzira kuti zvakapera pamuchinjikwa muzita raJesu. Haleluya! Vanenge vari kudaidzira kuti zvakapera, nekuti ndo zvandakaendera pachikomo cheKalvari. 2 Corinthians chapter 5 verse 21 yobva yati akati declare kuti we are now righteous by his blood muzita rajesu amen nekuti akanga asina zvivi but akatora zvivi zvedu akanozvirovera pamuchinjikwa kuti isu tive takaponeswa saka ani naani anotenda ani naani anomugamuchira akawapiwa simba idzva rekunzi ava mwana vamwari muzita rajesu haleluya tiri kutaura mangwanani ano ndakaona rahabhu chizomuverenga kuna matthew chapter 1 anenge akutonoficha pagenealogy yajesu ndava pari panzi petende pane nyasha dzakaburuka pane murume wemuisraelite aitomuona akati uyo aponeswa uyo ndada kumutora kuti aite wangu akaroorwa akapinda mugenealogy yajesu chikonzero nyasha dzamwari dzakanga dziri pamusoro pake uye ropa rajesu kristu rakanga rataura zviri nani kuburikidza nomucheka mutsvuku wakamira seropa mangwanani anoda kutaurira imwe hama nometa korona iriko hativhunduki ndava tine ropa rinotaura zviri nani nometa chechi yakavharwa hativhunduki ndava denga rababa vedu harina kuvharwa muzita rajesu haleluya 24 she vakagara mapisarema obati neither sleepy no slumber anoramba akatisvinurira vana vake Saka chandoda kutaurira mwana waamai mangwanani ano, handizivi chawange wabata. Zvichida wanga warasa tariro, zvichida wanga waneta, zvichida wanga wadzokera mumashure, zvichida wanga wati kunamata kwacho ndekupi. Ramba wakabatirira pamuchinjikwa. Ishe wedu Jesu vakatendeka. Muzita raJesu, amen. Vanhu vakazvinzwa guhu rekuti vana veIsraeri vakuuya. vakahwanda mudzimba ndevakahwanda magedhi ndeakakiiwa vakatemba kunyange nemudhuri asi rahabhu akaramba akatarisa pamucheka mutsvuku muzita rajesu amen akaramba akatarisa pamucheka mutsvuku akati come what may come handisi kuzobva pane mucheka ndicharamba ndakautarira ndiri kuona achiti mhepo ikauya omhanya kunyatsa kuusungirira kuti zvinyatse kuramba zvakasimba kuti varume pavanouya vanoramba vachiona mucheka havaushayi ndiri kuona vamwe vakambomubvunza kuti mucheka mutsvuku haubvisi nei iye akati siyai zvakadaro ndine sungano yandakaita vadikani tine sungano yakaitwa najesu kristu muna luke chapter 22 pavhesi ya 20 achitora mukombe anoti this is my new covenant muzita rajesu haleluya ndinokupai this my new covenant nokuda kweropa rangu munodzikinurwa saka ndiri kuona rahabhu akatarisa pajira dzvuku vanomuona vakati nhai rahabhu jira nderei akati ndine sungano yangu vanoritarira vakati jira uri bhisi nei akati ndine sungano yangu mangwanani ano mwana waamai regati kusimbise vari kukutarira vachiti machechi amaimhanyira kuenda aripi itandine sungano yandakaita najehovha Kunyange ndikasaenda kukereke, asi ndiri mumba ndikadaidza anonzwa, nekuti iye mufudzi wakanaka anoziva hwai dzake, nehwai dzake dzinomuziva, vanonzwa izwi rake, iye anonzwa izwi redu muzita raJesu. Haleluya! This is the time yekuti vanhu vangadiscourager, nekuti nyika inenge iri kusimuka ichiseka kereke, the weapon of the devil yekuisa fear mukati mevana vaMwari. kuti maiti muchasangana but hamusi kusangana ndinofara nokuda kwevakomana vaviri peter najohani vamira pamberi pesanhedrin zvikanzi kudai muende but do not talk of the name of jesus again but vanomira vakati zvimwe tingaregedza asi panhau yekuteerera munhu nokuda kwezita hatiteereri ticharamba tichishumira iro rizita muzita rajesu haleluya zvichida ungadai uri kusekwa mangwanani ano Nekuti nyika yakaona kuti church is not in essential according to them. Asi iwe ziwa mwana waMwari kuti church kwauri tsini essential. Uri mukati meimba unodaidzira kuna Mwari. Haunyaradzwi nenyika, haunyaradzwi nevanotaura, haunyaradzwi nevanosimuka. Iwe unoziva kuti une simba. Anodaro Jesu mhepo yasimuka akati peace be still. Nokuda kwecovenant yatiinayo mwana waamai, ndoda kukutaurira mangwanani ano. nokuda kweropa rajesu kristu mukombe weropa wakanzi this is my new yasungano yakaitwa najesu nesu yekuti tinobatirira pairi mangwanani ano ndiri kuda kukutaurira kuti unoponeswa mwana wamai do not be discouraged akanzi avhurwa unobuda uine simba nekuti rahabhu akabuda aine simba akabuda aine zvake zvose this is the time of seeking the face of the lord empowering yourself mweya mutsvene ngaakushandise akupe simba idzva kuti panobuda makereke akusangana kereke ngaionekwe nesimba vanhu vazive kuti kunyange yakanga yakavharirwa but mukuvharirwa kwayo mune zvinoitika muzita rajesu haleluya hatisi vekuchichidzirwa Ndavari matiri mukuru kupfuura ari munyika muzita raJesu amen. Mangwana pachii mwana wamai ndauya kuzokuchenjedza regedza kubatirira pazvinhu zvinopfuura tiri muresi yatiri hebrews chapter 12 vese 1 yobva yataura kuti kune gore rezvapupu rakatikomberedza riri kutitaurira richitishingisa kuti vadikani korona iriko asi mumba munonamatwa vadikani kereke yakavharwa ipersecution yesizeni kwakava nepersecution vanhu vachidzingirwa vachinzi ngavasanamate but vaisangana mudzimba ex chapter 12 inotaura kuti peter asungwa ari mujere Vakasangana kuimba vari pakati pekunamata usiku, denga rikazaruka, mutumwa akatumwa, Peter akaburitswa. This is the season that we are in, people of God, people of the Lord. This is the season that we are in. Kereke yakavharirwa, tiri mudzimba, but hatinyarari tiri mudzimba. We call unto our Father and he will manifest his power. Muzita raJesu, hallelujah. ngaidaidzire iri mumba hazvinei hauna wauinaye batana nevana batanai murume nemudzimai batanai nesemhuri danai kuna mwari jesu kristu moti god show forth your power manifest your power o oh god manifest your glory o oh god zviratidzei kuti kereke iripo regedza kunyarara mudikani abva akaramba akabatirira pajira akaponeswa right now uchiti tichaitei batibatirira pana jesu kristu wakabatirira pachivi mangwanani ano batirira pana jesu kristu tarisa kusimba repamuchinjikwa ziva kuti kune guva riri embuti rine murume akamuka iroro simba ngaritange kushanda mukati meupenyu hwako iroro simba ngaritange kushanda mukati meimba yako kereke ngaisimudzwe mukati medzimba muzita rajesu haleluya Simuka uine power, ita hasha nekunamata. Oti kana kereke yakavharwa Mwari, tinonamata tiri muno, tinoziva Baba vedu munonzwa uye muchaita mabasa makuru muzita raJesu. Amen. Herode aifunga kuti apedza naPeter akati kana passover ichinge yapera peter ngaabude aurayiwe james we succeeded now we want to even kuti tiuraye peter and we will succeed But kereke yakati no muzita rajesu amen kereke ikasimuka ndakaona elda vari kuisa zviziviso vari kuti huyai tisangane kumba kwanhingi tiri kuda kuita prayer nhasi nekuti peter asungwa herodi zvaakaitira james hatisi kuzozviterera kuti zvienderere mberi kwakuona chechi iri kunamata herodi akarara kupalasi haana kuziva kuti kune vakamuka muzita rajesu haleluya vakaisa mitemo yavo vakati chechi zinoti initiation ngaivhagwe asi chiri mudzimba ngatinamate toda kutaura simba ramwari rinomanifesta umwe munhu osimuka oti machechi ngaavhurwe muzita rajesu haleluya nekuti vakamuka vakaona jeri risisina chinhu chikonzero kune pureya yaibva muimba yemukati ine vanhu vakanga vakazvivharira dhoo tiri kunamata manganani ano kereke ngaimire panzvimbo yakavharirwa mukati ngainamate let the power of god manifest unto this world muzita rajesu haleluya let the power of god manifest because of the church iri kunamata iri mumba muzita rajesu amen Chechi vadikani haisi building but chechi ndijesu wawakatakura muzita rajesu haleluya ndinotenda kushoko rake nekuti imhenyu rinorarama zvimwe zvese zvichapfuura but shoko rake haringatongopfuuri muzita rajesu haleluya saka anodaro kuna matthew 16 akati ndichavaka kereke yangu nemasuwo ehadhesi haangaikundi iro rishoko ngarisimudze mumwe mutendi mangwanani ano kuti iye kereke yake masoya hajesu haangaikundi korona haingaikundi kuvharwa kwemakereke hakungaikundi because the gates of hell shall not prevail muzita rajesu haleluya zvingavepo zvizhinji zvingada kurwisa but tinoramba tiri kusimuka this is the time yekuti mumwe munhu azive mwari ndava vazhinji vasati vamuziva vazhinji vari kuda kuponeswa but itime yemunhu ari mumba yekumanifesta simba ramwari neasati aziva mwari azive mwari neasati aziva mwari amutsvage ndava izaya anoti tsvagai mwari achiri kuvanikwa mudane kwaari achiri pedyo nemangwanani ano tinokukurudzira mwana waamai Rahabhu akaramba akabatirira pamujira mutsvuku nekuti akaziva kuti there is a covenant yandakaita nevarume ava. There is an oath yavakaita. They swore with their lives. Therefore I know I am going to be saved. Saka mangwanani ano mwana waamai, ziva kuti unoponeswa nokuda kweropa raJesu Kristu. Moyo wako ngausamanikidzike nekuti sungano itsva yakaitwa kare. nokuda kweropa rajesu kristu takachengetedzeka plead that blood of jesus upon your life hakuna chingakuwana hakuna chingakuwira hakuna chingakutambudza unenge wakachengetedzeka nokuda kwesungano reropa nekuti iye anosvinurira vana vake muzita rajesu haleluya hebrews chapter 9 inoti he paid all our death once and for all because of this blood saka mangwanani ano nokuda kweropa rajesu kristu ziva kuti zvikwereti zvose zvakabhadharwa muzita rajesu haleluya saka hauna hanya nekutambudzika nekushungurudzika nekufunganya iro bhaibheri roba ranaro kuna matthew 6 kuti usafunganya muzita rajesu haleluya do not worry muzita rajesu amen regedza kufunganya mwana waamai zvichazove zvichazoveiko vamwe vakuti let us uninstall 2020 because yaita virus muzita rajesu haleluya but ndiri kuti mangwanani ano baba vedu vakatendeka he said in everything we must give thanks nemangwanani ano we want to give thanks for it is the plan of god through the will in jesus christ mangwanani ano tinotenda mwari nokuda kwezvose nekuti isu tinorarama neshoko hatirarami nechingwa bedzi But neshoko rimwe narimwe rinobva muna Mwari. Kana vachiti muna zvose give thanks, zvinoreva kuti mune zvazvakatinakira zvatisingazivi. Asi tinotenda the Holy Spirit who reveals the secrets of the God. For he is the only spirit who knows the deepest things of the Father and he reveals what is in the heart of the Father. Saka mangwanani ano we give thanks. 2020 tinomutenda tinomuda akadaro mwari tinomutenda neiro rigoreija haasi kuzotombochinja mathemes ose akaiswa because tinotenda kushoko ramwari we shall be fruitful muzita rajesu haleluya ndava vakagara vakatodikeya jehovha kuna genesis we are supposed to be fruitful and multiplying upon this earth saka hazvingadziviswi nokuda kwezvinosimuka hazvingadziviswi nokuda kwezvingamira munzira ndinotenda shoko ramwari kuna joshua chapter 1 Mwari vachimutaura naJoshua vanomuzivisa vakati, hakuna achamira pamberi pako akakudzivisa all the days of your life muzita raJesu. Haleluya! Nemangwanani ano tiri kuti hakuna akamira pamberi pekereke akaidzivisa, hakuna akagona kumira pamberi paRahabhu pavakaona masvingo adonha pavakaona magejo pasisina pavakaona israeri yaakupinda vakatanga kuungudza vakatanga kutya vakada kumhanya vakada kumhanya but vaibata vachiurayiwa rahabhu ndiyega akaponeswa mangwanani ano ndiri kuti kune ose akamugamuchira akapiwa simba idzva rekunzi mwana wamwari ziva kuti kune ropa riri kutaura zviri nani kune sungano yakaitwa nokuda kweropa riri kutaura zviri nani pandikani takanga takaraswa takanga tiri murufu jeremaya ndoopaanozotaura akati makandiona ndiri muropa rangu ndichipakanyika mukanditora mukandigeza mukanditi rarama jesu haleluya ndiri kutaura kune imwe hama mangwanani ano yaakuneta kuti ziva mwana waamai we are here to finish this race not to start but to finish god called us for the purpose not to start the race but to finish the race muzita rajesu haleluya vanoita masports vane discipline yekuti sport hakusi kuhwina chete but kupedzisa muzita rajesu haleluya nesu pauro muresi ari kuti resi yatiri kumhanya iyi hayakasiyana neyenyika ino ine mamedals gold silver nebronze anoparara but edu ine korona isingazoperi saka nzwisisa mwana waamai kuti unoshingaira uri muresi unoshingaira uri mumba unoshingaira uchienda mberi uchiziva kuti kune sungano yeropa hakuna chingakudzivisa pana mwari hakuna chingakubvisa hakuna chingamira munzira yako all the days of your life unenge uchingosimuka from this glory to another higher level of glory nokuda kwesungano yeropa rajesu kristu Ndanga ndichitarira ropa kuna John chapter 6 verse 53 kuti rakandiita spiritually alive for we were spiritually dead muzita raJesu haleluya death came through Adam paakaita disobedience mugarden reEden so we were born into a sin nature and we were born dead though we are breathing but the blood of Jesus as it came John chapter 6 verse 53 it made us to be spiritually alive muzita rajesu amen saka tinotenda nekufara mangwanani ano nekuti ndava neupenyu husingaperi ndinotenda nekufara mangwanani ano nekuti upenyu hwangu hauchaperi iye akafa akamuka kuti neni ndigova neupenyu husingaperi saka hativhundutswi vadikani asi tinopfuurira mberi takaiona persecution x ichitsanangurwa for the first church they suffered but vakaramba vari pana mwari chikonzero vakaziva kuti nyika nekuzara kwayo zvinopfuura but tina baba vedu akatifira pamuchinjikwa akatidzikinura akatitenga naizvozvo will move forward hatimbodzokeri kumashure mangwanani anotoda kusimbisa imwe hama kuti ramba uchipfuurira mberi revelation chapter 12 vese 11 inobva yati and they overcome

vakakunda nokuda kweropa regwayana mangwanani anoda kutaurira mumwe munhu wanga wakabatirira pachii ndauya kuzokuudza mwana waamai ramba wakabatirira paropa rajesu kristu usanyengedzwa nezvinopfuura but ramba wakabatirira paropa rajesu kristu rahabha akaponeswa nekuti akaramba akabatirira mangwanani ano ukaramba wakabatirira newe mwana waamai unoponeswa muzita rajesu haleluya nekuti hakuna chingamira munzira yedu chingatidzivisa nekuti hakuna chingamiramira munzira yedu chikatibloka asi tiri vekuenda mberi nekuti wakatakatakura mukuru kupfuura ari munyika muzita rajesu haleluya vanovimbisa kuna isaya 41 zvikanzi ndichange ndiinewe kunyange nemumvura zhinji kunyange nemumumoto kunyange nemunzizi ndinenge ndiinewe handisi kuzokusiya indeed our father neither leave us no forsake us mangwanani anoda kuza imwe hama kuti carry on move forward regedza kuneta tichasanganiswa nekuti hakuna kereke ingadziviswa nemasuwe hadhesi haangaikundi haangaiputsi but the church will move on muzita rajesu haleluya ndiri kunamata kushingisa umwe munhu mangwanani ano kuti be the remnant vanosimuka after this pandemic vamwe vanona be the remnant inosimuka race haizi yekuperera pano the race we are supposed to finish muzita rajesu aleluya nekuti kune vaneta vati saka mwari wacho aripi zvinhu kana zvichimira zvakadai but daniel anotaura kati vanoziva mwari vavo vachaita mabasa makuru mangwanani anoda kusimbisa imwe hama ziva mwari wako you shall do mighty things you shall do exploit things in the name of jesus ndokuti dhanyeri anotaura zvakare kuti there is a god in heaven muzita rajesu haleluya vangaita sevasiko mwari asi variko but paunobata mboni yeziso rajehovha ndo paunoona kuti mwari varipo nekuti havanyarari asi vanosimuka the first church in the book of acts

ndakutaurira imwe hama mangwanani ano kuti zviro kwazvo you shall never be put to shame haungatongonyadziswi zvingaita sezvisipo but uchasimuka we will rise again we will move forward because no gates of hell shall prevail against us muzita rajesu halleluya ndakungosimbisa imwe hama mangwanani ano kuti wanga wakabatirira pachii what were you holding unto but mangwanani ano leave everything Cleave to Jesus muzita raJesu haleluya batirira pana Jesu Kristu rangarira kusungano idzva Mwari havakanganwi anota 19 he is not man that he lies neither is a son of man that he changes whatever he promises he fulfills muzita raJesu haleluya saka he is there for us to fulfill his promise tenda kushoko ravo zvinokuringana gara kushoko ravo vanokuringana john 15 obva ati garai mandiri neniwo ndikogara mamuri mangwanani anoda kusimbisa imwe hama gara muna jesu kristu ivo vagogara mauri nekuti ukagara mavari unogona kubereka zvibereko pihwa simba idzva mangwanani ano nekuti ishe vanotisimbisa isaya 30 29 anodaro kuti i strengthen those who are weak mangwanani anonzwa kusimbiswa kuti mwari ndibatsirei ndipfuurire mberi regedza kurasa tariro but ramba vakatarira nokuti ishe vedu vakatendeka for he neither leave us no forsake us but vanoramba vainesu nguva dzose misi yose mapisaremo tuchatarire piko akati ndinotarira kumakomo ndokunobva rubatsiro rwangu kuna iye akasika denga nenyika mangwanani ano ndoda kungosimbisa imwe hama ramba wakatarira pamuchinjikwa nekuti kune upenyu pauro anodaro akati muchinjikwa upenzi kune vari kuparara asi kwatiri isimba redu ndizvo mangwanani ano inzwa simba nokuda kwemuchinjikwa inzwa kusimbiswa nokuda kwemuchinjikwa woti mwari ndikuudzirei mberi wakabata pamuchinjikwa nekuti jesu akati uyo anondida ngazvirambe otakura muchinjikwa wake onditeera for there is power pacross for there is power pamuchinjikwa rinokusimudza woramba uchienderera mberi mangwanani ano ndiri kuti chii mudikani ndiri kuti rahabhu akaponeswa nokuda kwesungano yeropa nokuda kwemucheka waakachengeta nesuwo mangwanani ano tinoponeswa nokuda kweropa rajesu kristu raakaita sungano idzva ari palast supper nevadzidzi vake dakosimbisa imwe hama mangwanani ano kuti this is the time that we are in hatishori nokuda kwazvo hatigumbuki nokuda kwazvo hatipopoti nokuda kwazvo nekuti baba vedu vakatidzidzisa kuti in everything we must give thanks saka tinozvigamuchira sezvazviri but we look unto our father kuti mwari wee tiri kutenda nokuda kwazvose show us your will in everything muzita rajesu haleluya this is the time yekuti munhu umire uonekwe kuti zviro kwazvo uri mutendi wechokwadi hauchinjiswi nemasituation anosimuka nekuti vazhinji vakaparara nokuda kwemasituations Vazhinji vakaparara nokuda kwemasizeni akasimuka. Havana kunzwisisa kuti masizeni anosiyana-siyana. Pane sizeni yekudyara, pane sizeni yekukohwa. But vamwe vakaparara nekuti pakasvika sizeni yekukohwa, ivo vakanga vasina kudyara. Vakati zvatisinawo chekukohwa, Hatichagoni kutenda, vakatadza kutsungirira. Asi mangwanani ano, hama, toda kukusimbisa mwana waMwari, kuti tsungirira. Iwe usati wagamuchira Jesu Kristu, uri kundinzwa? Ndoda kukuchenjedza mangwanani ano, kuti kune ropa raJesu Kristu rinotaura zviri nani kudarika rimwe ropa raAbel. Kune ropa raJesu Kristu rinodzikinura nekuponesa, rinotishamba zvivi, rotisiya tacheneswa semazai echando. kune ropa rajesu kristu rinoti kunyange wakatadza zvakadini ukaenda pamberi pake rinokushamba rokunatsa wosiya wacheneswa kana usati wagamuchira jesu kristu munamato wangu kwauri mudikani mangwanani ano kuti iva unomugamuchira uzive kuti handitariri kunyika handitariri kusanitizer handitariri kumask but ndinotarira kuna jesu kristu nekuti upenyu hwangu hukange huri mumaoko ake neni zvinenge zvakandiringana ndinenge ndakachengetedzeka ndinenge ndakawanzwa mumapapiro ake ndinenge ndakawanzwa salm 9 anobva adaro kuti ivavo vanotemha nemumubvuru wamasimba ose vachawanzwa in his shadow nemangwanani ano tiri kungotaura kwauri mwana wamai be covered under his shadow found your rest under his shadow gamuchira jesu kristu uve neupenyu hutsva urarame upenyu husingaperi the world right now is in turmoil everything is upside down maprotest akawanda ari kuitika vamwe vari kungodaidzira black lives matter vamwe vari kungodaidzira dai zvinhu zvatiringana vamwe vari kuchema ikonomi dai zvinhu zvadzoka panzvimbo vamwe vari kuchema mabasa hakusisina mabasa haana kumira zvakanaka manatural disasters ari kungosimuka but vanoziva mwari vavo vanorambanira vakabatirira pana jehovha nekuti ivo vachaponeswa pakupera kwenguva ivo vanodzikinurwa for our god neither leave us no forsake us muzita rajesu haleluya zvingaitika zvizhinji mukati menyika asi tinomira pana jehovha Hatizungunuswi, ipapo tinoramba tiripo, tichiziva kuti takachengetedzeka. Mumapapiro ake tinowanzwa, pasi pechigaro chavo tinokotswa. Tinoramba tichidana zita raIshe wedu Jesu Kristu, iro riri zita pamusoro pamazita ose. Tinonamata kuna iye akatendeka siku nesikati, hatizorori nekuti tinoziva simba redu, kuti maari tinowana kukunda, maari tinowana simba. Ndiri kuyaurira imwe hama mangwanani ano Ndiri kuchenjedza imwe hama mangwanani ano kuti regedza kurasa tariro, moyo wako ngauregedze kudzoka kumashure, regedza kupera simba, asi ramba wakamira pana Jesu Kristu. Ungaudzwe zvingakuvhiringa, ungaudzwe zvingakudzosera mumashure, nekuti nyika right now iri kuseka kuti vaimboenda asi havasiri kuenda, vakavharirwa vakagara mudzimba, asi iwe uri mumba, taura kuti Mwari makatendeka, you are forever faithful, hamutisiyi tiri tega. munogara muinesu makafamba nevana veisraeri munofamba nesu muri mandiri muri mukuru kupfuura ari munyika muri mandiri muri mukuru mashoko ose angataurwa nekuti zvandakakugamuchirai iyemi ndimi mama baba vangu ndinotarira kwamuri hakuna kumwe kwandinotarira ramba vakaita ambasada mwana waamai panyika ino yajehovha ramba wakaita ambasada ambasada haachinjwi nesituation yezviri kuitika for we are ambasada of christ anodaro 2 corinthians 5 but 20 we are ambassadors of christ saka kana tiri maambassadors tinongamba tichirarama life yekudenga kwete life yepanyika nekuti hatitongwi nemarules epanyika ino but tinogavenwa nekudenga though we are in this world but we are not of this world saka tinotarira kudenga hakuna ambasada anoshanduka nekuti vanhu vakuti zvinhu zvemunyika zvachinja aiwa ambasada anotora an instruction from where he comes from dakuudza umwe mutendi mangwanani ano we come from above not from this earth ndizvozvo denga redu harina kuvharika denga redu harina chirwere denga redu harina pandemic denga redu harina virus saka huambasada hwangu hunoramba huripo ndinoramba ndichimanifesta denga nekuti ndiri ambasada wekudenga denga harina kuvharika rakaramba rakavhurika ndizvo jesu aitaura achiti ndinoita zvandiri kuona baba vangu vachiita nekuti akanga aine connection nababa saka mangwanani ano mwana wamai ndinokuyeuchidza nemuzita rajesu remember that youare in ambasada and youare representing heaven on this earth naizvozvo do not change your ways ramba wakamira ramba uchimanifesta denga vanhu ngavakubvunze kuti uri kuzvifambisa sei wati kwedu kwatinobva ndo zviri kuitika hatiiti zvenyika ino muzita rajesu haleluya nekuti vazhinji vachajoina nyika asi roman cop anoti do not conform to the pattern of this world but we transform into the image of jesus christ saka ndiri kuba kuyeuchidza mangwanani ano mwana waamai as an ambassador you are not conforming to the pattern of the world nyika ingaite zvainoita yes tingapfeka mamask tingatsvagawo masanitizer but above all we put our god first everything else zvozotevera muzita rajesu haleluya mwari vakuropafadzei mwari vakuitirei zvakanaka ramba vakabatirira pana jesu kristu kana wanga usina kubatirira ramba wakaenda pamangwanani ano usabvepo nekuti iye akatendeka iva nepatience mwana waamai time will come when you arise in power again nyika yoshama kuti wakazvigona sei woti ndakaramba ndiri pana kristu handina kubva iye akandisimudza iye akandipa simba let the power that rose him from the dead operate in your life in this period in this season in this hard trying times just keep on looking unto jesus iye akatendeka iye muvambi nemukwanisi wekutenda kweupenyu hwedu tinoti mwari vakuitire zvakanaka muve nesando yakanaka tipfuurire mberi takabatirira muna jesu kristu kubva zvino nekusingaperi muzita rajesu amen